atiriri na mundu ndakandute ciugo kanua history ni ya wairimu wairimu ni wa andu eri wairimu ni wa karangu wairimu ni wa kuria miroreni na wairimu ni wa rea na nie unduire wakwa ndiaragiriria ciana online that's me niona mwana uria wakwa njiarite tutingĩmwarĩrĩria online riu gaka nako tondũ nĩ kairĩtu gaitũ ka ngai ndingĩkarĩrĩra online no niĩ na ngoro yakwa wairimũ niĩ ndikoragwo na ũru na mũndũ ona ũmwe ona mũngĩnjĩkĩra ciugo kanua ona mũngiuga atĩa niĩ ndũkaigua ngĩarĩrĩra mũndũ ndũkaigua ngiuga mũndũ nĩ mwega kana nĩ mũndũ ndikaigua niĩ nĩ njũĩ kũrĩa tumĩte nĩ njũĩ kũrĩa wairimũ umĩte nĩ njũĩ maũndũ marĩa ngai ekĩire wairimũ rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo maũndũ macio mothe twekire mũini wa rwĩmbo ugaga maũndũ marĩa mothe mwekire mũiyũirwo nĩ wega wa ngai mũkarĩhwo na muoyo tũtikarĩhĩrwo social media tũkarĩhwo na muoyo na nĩkĩo ndauga kairĩtu kau mũthenya ũrĩa igũ tondũ nĩ njũĩ ngai nĩ agũkorwo akahonetie mweri ikũmi mweri wa kanana gagathiĩ kũrĩa ulinzi gaikare vip karore kaine na ũhoro ũcio nĩ ũgakorwo wĩ mwega rũgano rwa wairimu mũngĩigua ndĩrwarĩtie hĩndĩ ĩngĩ mumenye ndirĩ mũkũrino tondũ niĩ ndikĩragia hau rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo kĩheo gĩkĩ rĩ ndaheo rĩ kĩheagwo andũ arĩa makiragĩrĩria andũ arĩa matungataga Ngai na magakirĩrĩria mwathani arotũteithia gũkirĩrĩria na mwathani arotũteithia kũmenya njemo cia mwĩki naĩ na ndĩmwĩre aratakwa ona ũngĩkarakara nĩ indagũtha ona ũngĩkarakara ũrakario nĩ ũrakario mũthenya ona ũmwe nĩ mũrata waku ndũkanatinde ũkĩmaka ũka understand atĩ kwĩ handũ mwateithanĩtie ngai witũ aromũrathima namba itũ ya thimũ ya mũndũ wothe ũngĩenda kũrĩha ticket ya africa worship experience nĩgetha rĩu ndĩmũhe ndeto icio ingĩ nĩ 0722

na gukiririria kwanja hindi ya riũa na hindi ya mbura nĩ kĩheo kĩimagwo andũ aingĩ na nĩkĩo wonaga ona andũ na ciana citũ tũcioha- tũciohaga iremba ciagi Eh? kama kawa kama dawa rĩu nĩ ndoka rĩu nĩ ndoka ngwĩra kwanja ciugo igĩrĩ

Gaithimo akorwo gaithimo yaku gaitũ nĩ karwaru, Ngai aroka gateithia kahone na ihenya. Ũteithio wakwa wothe ũngĩbatarania nĩ ngũgateithia na ndikĩaga kũnyitĩrĩra wairimũ tondũ ndanamũnyitĩrĩra maita maingĩ no na ngoro yakwa nĩ yendete kairĩtu kau na ndigatiga gũkenda ndigatiga kwenda mũirĩtu ũcio ona kũngĩgathiĩ atĩa koguo ndeto cia wairimũ ndigũciaria ona hanini. rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo nĩ nguonete ndeto ingĩ nĩ nguonete ndeto ingĩ mũthenya wa ũmũthĩ gũgĩtuĩka mm, kana getagwo kamaina karĩa gakũrĩa kĩnũngi kai magũi makai nĩ mũnjĩtagĩrĩra ndeto ngai gũgĩtuĩka atĩ kamaina gakũrĩa kĩnũngi kena thĩna mũno atĩ na nĩkarwarire akonekaga kĩnũngi gakĩhoya um, ndiũĩ ngwambĩrĩria ha no no wega njuge atĩrĩrĩ ona ndingĩririkana kwa maina twakire mwaka ũrĩkũ i think the last year but one Ngai agĩtũteithia na tũgĩthiĩ na tũgĩaka na mũtũrĩre wao ndũhana ũrĩa wahanaga no ndi no no njage no gukorwo ndihotaga kuhura thimu o hindi o hindi kumenya uri andu maikaire Ũndũ rĩu nĩ mũĩ nĩ ngoragwo na maũndũ maingĩ mũno o hanini tu nĩ mũĩ nĩ ngoragwo na maũndũ maingĩ mũno no nĩ ngwenda kũmwĩra nĩ ngeragia kũ balance maũndũ makwa na maũndũ mene na arĩa maranjĩra ndikarĩre nĩ ngwenda kũmwĩra rita rĩakwa rĩa mũico kũrĩra kwarĩ Dubai na ũrimũ ũcio ndikaruta rĩngĩ ndingĩruta hĩndĩ ĩngĩ Ati- good na tondũ rĩmwe ndeto nĩ wega mũndũ agaciguaga kumba kwĩ mwene kenjethe nyina wa maina o ndagĩka ĩmwe tu ndĩmwarĩrie o ndagĩka igĩrĩ O hanini. nyina wa maina kwerwo atĩa mwathani akumio ũhana atĩa ongerera volume hanini da kana nĩ gathimũ gatararia wega nĩ wongerera rĩu ũyũ nĩ mũrũguo ũrĩa na ndakũhũrĩra ndĩ live tondũ ndiĩrĩga gũkwarĩria na ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma no rĩmwe nĩ twaragia hĩndĩ ĩrĩa ihinda rĩoneka

rä u thaici kena mä eri igana nä gakinyirie mwaka Sasa ena mieri ena mieri mugwanja. oh, kena mä eri må gwanja Eh, wow, wow, wow, wow. na ta maka gakinyä tie mä eri må gwanja na ndirä ndä roka gå kageithia rĩu rĩu we no arenya no rĩu we no we nĩ ndingĩkũtuĩra tondũ nĩ njũĩ ũkoragwo wĩ busy. ehe Na ihinda rĩa Ngai ndũramenya rĩrĩ oko. ĩĩ Nĩ tondũ mũigana wa Ngai ndũta- ndũtarĩrĩkaga. e, nĩguo Ĩĩ. rĩmwe rĩ ndakũhũrĩra na ndakũhũrĩra ndĩ raibu na tiguo sore ngehũrĩra wa maina rĩngĩ ũi nĩ yathira mwaki yake kana nĩkĩ gwathiĩ ngai kehei ndĩmwethe rĩngĩ acoke o haha Ĩ, rĩmwe nyendaga mũndũ akaigua ndeto kuma kwĩ mwene

Tuhe wa maina ndagĩka igĩrĩ tũmenye kana nĩ thimũ yagĩthira mwaki tũmenye nĩ kĩĩ wa maina thimũ yake ya ya kĩhora Ũi. Eh? Ii, shaitani arĩagĩra Ĩ shaitani nake arĩagĩra mũgate eh, arĩagĩra Gĩathĩ macakaya-inĩ. Ii. Thimũ ya Wamaina ĩngĩaga kũingĩra atĩa? Hmm? Anita Alex, wĩku?

ekũnyina amaina mũnengere aya Ah, maina oh pole eh riu ni ndakuhurira o gukuria kiuria kimwe rĩu niĩ nyonire ndeto online gũgĩtuĩka ũrĩa maina arwarĩte atĩ ona ndarauma nyũmba no anyita gũgĩtuĩka atĩ nĩ twacangire mirioni igĩrĩ atĩ cia gũtwara maina India na ndiamũtwarire ũhoro ũcio wamakia mũno tondũ onakorwo no kũhũrwo rĩ

Eh. no ũrathoma ehe cukuru ĩhana atĩa Eh. ehe Eh. atĩ wĩongeraga gwĩka atĩa ehe ndũngĩũhĩga ũngĩraga gũthoma arabu rĩu tondũ nĩ wanjũria ũguo Eh. Eh. Ehe. o we wĩna hakiri nyingĩ mĩaka ĩkanyiha oh, wow. rĩu rĩ ũrenda ngũrehere kĩ ĩĩ

eh ehe Ode. Maina nawe we. Rĩu ndĩrenda wĩke atĩrĩrĩ. Tondũ thaa ici nĩ tene rĩ. Ndĩrenda hau hanyu githĩ hatirĩ handũ hendagio nyama. nyama ũkũrugĩrwo oro rĩu na mbeca cia nyama ndĩratũma o thaa ici arabu next week rĩ nĩ ngoka gũkũgeithia nĩ sawa nengera mam nĩ ngũtũma mbeca cia nyama na ndũme mbeca cia kabagara nĩguo ehe exactly rĩu hau hokĩra ha atĩ ũmũthĩ nĩ niĩ o ũmũthĩ nĩ ndĩrathĩnĩka rũciũ rũciũ nĩwe o ũmũthĩ nĩ ndĩrarumwo rũciũ nĩwe Huh? Eh. Eh, no ũmũthĩ nĩ niĩ Mm. thengiũ maina thengiũ nengera mama Nĩ- reke ngwĩre

nĩgetha maina arĩa cabaci na ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ mwega rĩu rĩ rĩu nĩ wakĩigua ũrĩa ngũiguĩte ndageria ndageria kũhũrĩra anita rĩ anita nake arĩ nja wa nairobi anjĩra ambĩte gũthiĩ handũ na gũkũ mombatha

atĩ ona nginya kũrĩa matatũ amũtwarĩte thibitarĩ rĩ kũrĩa ekirwo sanjarĩ yake ya mbere rĩ nĩgetha twĩrwo ĩyo ĩngĩ agekwo akinyia mĩeri mĩaka ikũmi na ĩtatũ rĩ atĩ twa- tũtiamũtwarire Ithe nĩ merwo niĩ ndathire mata na ngenina thikũ ithatũ Mhm, na ya kana ũgĩũka ũkĩngĩra mm, mwena Anita mm.

Oh, ehe. na nä mabatiä mamenye kwanyu rä Nĩ kambĩ. kwanyu nä kambä Eh, koguo maina agä thiä gå cera aceragä ra o kambä-inä akoragwo kambĩ. ä tiguo Eh, na ti kuga akoragwo mũkĩgucukuru. Tarĩu arĩ namba ithatũ. ngai eh.

koguo ki- kindu ukunjukira no gwaga no kwaga guka cukuru nyone uria mwana arathoma Kwanza mwana arathoma atĩa na watwarire kĩcukuru kana watwarire ndoo kana watwarire ndigoigo ni ndahera muno macio ni mehia makwa oo tondu rimwe ri rimwe nyina maina ni ngwenda ni understand biũ ma nĩ ngoragwo na maũndũ maingĩ mũno na akamenya O ta rĩu nĩ ũĩ ona tiga nĩ mweri ũyũ itathiĩte nginya na gũkũ India thiaga rĩ, Ĩĩ, ah, nĩ ngoretwo ngĩthiĩ maita maingĩ ĩĩ, na ngakorwo na ũtungata mũnene. na akamenya Koguo nĩ ngwenda kũhera mũno mehia macio makwa ũka kũmenya ũrĩa maina arathoma. Ĩĩ, No nĩ nguga very soon ona rũciũ rũciũ tondũ nĩ ngagerera harĩa nĩ ngathiĩ Naivasha rĩ, ĩĩ, nĩ ngathiĩ kuona mũrwaru wĩna hau hena mũrwaru wĩ hau ũtindĩkĩtwo mũno nĩ kansa na nĩ ndĩronete nĩ wega ngerere ho thiĩ ndĩmũrore koguo nĩ ngoka nĩ ngagerera hau na nĩ njũĩ maũndũ mothe nĩ mekwagĩra maũndũ mothe nĩ mekwagĩra tondũ thimũ ĩno yaku ĩkoragwo ĩhana ya mũici ndĩhoraga ĩĩ rĩu ngwe- eh na ndio kwa ndio mwingine eh na kia hote ya polisi Eh. na ndio kwa kwa mura ndio ndio kwa mura ndio yakwa ndĩhoraga na ndiumaga online sawa bila kitu koguo rĩ wĩra maina nĩ ndĩkendete mũno eh na, na ithuĩ na anita eh na andũ aya wĩra ũrĩa mwega marutire mwenda muno kwanza githĩ nyũmba rĩu ndũikaraga nyũmba njega Ko ĩyo nĩ anga yuraga Ehe. ĩĩ ũgeithie kana karĩa ĩ, wanj- ka- karĩa karĩa wanjiarire karĩa karĩa karĩa karĩa atĩ ũrauga atĩa nĩ karagwĩta wa itherero

na wa maina mabiu biu biu biu nĩ ũĩ thimũ yaku ona ingĩkorwo hane ndĩmĩoyaga Kana- kana nĩ kwĩyugithia ndĩreyugithia exactly koguo nguga ngai wa moyo arokũrathima mũno

na ngamaina nĩ amenyire namba yakwa offhand tondũ nĩ- nĩ mahũrĩire na ĩĩ ndiũĩ marĩ na ũ ona nĩ ũkũmũria makĩhũrĩra makĩnjĩra atĩrĩrĩ anjĩta kaku ngwendaga gũkũgeithia na ngĩkĩmwĩra ndĩ mwega ona okorwo ndarĩ live rĩrĩa ndonire thimũ ĩyo nĩ yahũrĩra maita maingĩ nĩ ndacokire ngĩoya na tukiaria nake uguo ningwetha ningwendaga rĩu ningwendaga tutherie handu hau nĩguo ndingĩenda kũigua ona mũndũ nĩ njũĩ nĩ arwaraga ĩĩ no niĩ ndingĩenda kũigua maina nĩ mũrwaru ĩĩ na ngorwo ndiũĩ na na no mere atĩrĩrĩ no ma no ma no ma rekebicĩria atĩrĩrĩ mm.

ũndũ nĩ ũru mũno ũndũ nĩ ũru mũno ona ndĩrenda ũmahe namba yaku hĩndĩ ĩngĩ Nĩ- no nyende ũmahe namba yaku nĩgetha mũndũ ũcio ũngĩenda kũigua rĩ na mũndũ ũcio ũngĩenda gũka kũu akonibamu rĩ ithuĩ no tũkĩmũgirie gũka ta mahe namba yaku wa maina 07

Ngai kaĩ ma nĩtwehĩgĩrĩire ai nĩtweigĩrĩire mũndũ wĩra mũritũ ũyũ ĩ. Mũndũ arĩrĩaga kabagara gake agakoma kwa mũka agagĩtiga gũthiĩ agagĩtiga gũthiĩ gwĩka wega ĩ ehe ĩ ehe ĩ. aca ndacirĩire nĩ- e- eĩtire agĩkua agĩtiga ikĩrĩo Eh, amen amaina ũhoyagĩre tondũ rĩmwe ngoro yakwa inamaga ta steri eh.

nĩguo niĩ nĩ ndakena mũno wa maina nĩ gũkwarĩria na ngai witũ arokũrathima ndarenga thimũ ĩno nĩ ndakwĩra nĩ ngũgũtũmĩra mbeca cia nyama nĩgetha maina karĩe nyama nĩgetha gatige kũnegena na nĩ ndakena nĩ kũigua maina ti mũrwaru

bara nĩ igũ- nĩ igũ- nĩ igũcoka ribari nĩguo ũthiĩ ũgu- ũtuĩkanĩtie ĩ nĩ tondũ ũguo nĩguo kũrĩ nĩguo Ĩĩ. ma nĩ ndakena na nĩ watũma nĩ watũma ngoro yakwa ĩcokwo nĩ muoyo Ĩĩ. ĩ tũwĩraga niĩ nda- niĩ ndaciarĩirwo bara koguo ndikoragwo na hinya mũingĩ

ndingĩkorwo hĩtĩtie tondũ ngũmĩ- ndamĩcikĩra woro-inĩ yakwa na in fact we nĩwe woka ĩĩ ĩĩ o hau we waigua we waigua nĩ sympathy ndĩracikirĩ ũthiĩ ũthiĩ gwaku kũrĩa gũtacikagĩrwo sympathy ũikare hau okay i wish Hmm? I wish. Na reke hurire ndiũ kana mũrata wakwa wĩtagwo Anita Alex. Nĩ ngũmũnyita. Ende mũhũre.

ĩĩ tondũ nĩ ngũkĩiguĩte ndeto cigũgĩthiaga atĩ atĩ atĩ nĩ twacangithirie mbeca na tũgĩgĩthiĩ nacio Ngai. atĩ Nĩ mi- kuona nĩ na ndaigua hau atĩ atĩ milioni igĩrĩ nĩ harigũ atĩrĩrĩ twagĩcangĩire kũ. atĩ mirioni igĩrĩ Aha. rĩu ndakĩmaka nĩ ũhoro ũcio Reka andũ magĩgĩtũigĩrĩra kĩgenyo maũi Ngai. mangai kaba ngai angĩhe mbeca ta ici andũ maugaga nĩ ndĩ Aha. ona ta icio andũ maugaga nĩ ndĩ Aha. no nyende ngai ahe

hatirĩ na thĩna hatirĩ na thĩna hatirĩ na thĩna ona tũkorwo twaga maũndũ maingĩ rĩ mhm. kwĩ hĩndĩ twararĩte barabara tũgĩtwara maina ya mata hospital na agĩthondekwo ah, na ngai nĩ ũĩ na tũkĩrĩkanĩra rĩrĩa ũrĩa ndagĩtarĩ augire maina akinyia mĩaka ikũmi na ĩtatũ mhm. nĩrĩo agatwarwo india na twetereire oro ũguo na agĩthondekwo rĩ Ehe. na ma- mĩaka yagĩkinya na agĩkorwo arĩ sawa rĩ tũkĩrĩ na thĩna Gũtirĩ na thĩna ithuĩ nĩ tũkũmũtwara. rĩu rĩ Ehe. ndakũhũrĩra ndĩra ngwĩre o ũndũ ũmwe Ĩĩ, nĩwe nĩ tũtungatĩte mũno nawe nĩguo, nĩguo nĩguo karangu. na industry-inĩ itũ rĩ Mhm. nĩ ndutanĩtie wĩra nawe ĩĩ, tũgĩteithia maina ĩĩ, na ngarutithania wĩra na rea ĩĩ, tũgĩteithia wairimũ ĩĩ. nĩ ndũkũmenya ũguo Nĩ njũĩ ũguo karangũ. rĩu ndĩenda gũgũtũma tũrĩ o haha live Ĩĩ, tondũ ndeto cia wairimũ ndingĩciarĩria live ĩĩ, na nĩ ndĩratũmĩte charity wa rwĩno ira kwa, wa- kwa, kwa rea ĩĩ, nĩgetha menye abrokire nĩkĩ ndĩrageretie kũhũra thimũ yake ndĩraingagĩra na ndĩrĩ na thĩna no kwendaga atĩrĩrĩ wendaga wona ihinda rũciũ rĩ kana mũthenya ũcio ũngĩ rĩ no nyende ũthiĩ oro kuo akorwo wairimũ ena thĩna tondũ nĩ ũĩ tondũ nĩ ũĩ ũma nĩ ũĩ atĩ wairimũ ndaikaraga gwakwa na githĩ we ndũĩ ũguo

Rĩu niĩ ngĩona video andũ matũtagĩte nawe atĩ nĩtwakarekereirie, Kai, niĩ nginya ngĩrigwo mwathani kaĩ gũthiaga atĩa. Hatirĩ na thĩna, no niĩ nĩngwenda kuuga atĩrĩrĩ, Anita, Ĩĩ. na nĩũĩ ti maũndũ mothe hotaga gũtindĩrĩra o hĩndĩ o hĩndĩ. Ĩĩ. Ngoro yakwa yanenda gwĩka wega, Aha. no ndingĩhota gũ- ndingĩhota kũrũ- kũrũmagĩrĩra ũndũ o mũthenya o mũthenya o mũthenya. Ĩĩ. O na we nĩũĩ we nĩwe ũnjĩraga ũrĩa kũrĩ, Ĩĩ. ũkanjĩra hana nĩũkwenda tũteithie. Ta rĩu hena mũrata witũ mũrwaru, ĩĩ wĩtagwo rebeka moses ĩĩ wambirie kũnjetha rĩ we Arĩkĩtie nawe ĩĩ we wambirie kũnjetha mũthenya ũrĩkũ ũkĩnjĩra tũthiĩ kwa rebeka Ah, nĩngũthakĩte ithe ndũnjethete ĩĩ no wĩna mabiũbiũ no ngorwo atĩ nĩ ihinda oro ũguo ngoretwo narĩo ngarega gũthiĩ kũ- gũteithia rebeka aca ĩ aca koguo ngwenda kuga atĩrĩrĩ aha

Eh, tweherie ona angĩkorwo no ũkorwo ndanahĩtĩria rea tondũ ndiũĩ ĩ eh, No ũkorwo- ndĩrakũigua karangu. no gũkorwo ndanahĩtĩria rea na niĩ ndiũĩ Eh, no hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ woka rĩ aha, andũ matiambaga kũrora kũrĩa manahĩtania eh, marora maroraga ũrĩa makwamba kũ solve thĩna ũcio wĩho nĩ Karen ma, na tiguo nĩguo. ũguo ndagũthaitha Mhm, we mwene eh, warĩrie lea eh, angĩkorwo ma wairimũ ena thĩna aha, ndagũthaitha na nda- na ndakũhũrĩra thimũ ĩno ndĩ live eh, ngwĩre ũũ eh, kĩrĩa gĩothe wairimũ akũhũthĩra eh, nĩ ningũruta eh, nĩgetha wairimũ athondekwo eh, niĩ ndingĩenda Aha. o na mũthenya o na ũmwe Eh. ngathiĩ kwa ngai njĩragwo atĩ he hĩndĩ wairimũ arĩ na thĩna Aha. na nĩ ndaregire kũmũteithia Nĩ ma. nĩ ũgwĩtĩkĩra gũkinyia ũhoro ũcio ndakũhe Nĩ ngũmũhũrĩra nĩ tũkwaria nake. ĩĩ Na nĩ njũĩ ndangĩaga kũnjigua tondũ nĩ mũrata. Ndakũhũrĩra. Wa mĩaka mĩingĩ. ndakũhũrĩra Eh. akorwo kwĩna mbara itũ nake Aha. na akorwo nĩ araigua atĩ harĩ ũndũ ndĩmũhĩtĩirie Aha. nĩ oĩ gwakwa kũrĩa guothe angĩenda kũnyona nĩ akũnyona

ehe rita rĩa gatatũ itegũkua ngoro rĩu rĩu no nĩ mone gũkĩhũra rĩngĩ rĩu no nĩ mone kũhũra rĩngĩ tondũ nĩ ndakĩhũra matatũ eh? rĩu akorwo nĩ akũhũra rekei ahũre o nake na ũhoro ũcio nĩ gũkorwo wĩ mwega anyway all said and done uh, Ehe. Mũndũ gwĩtwo Gimalis. Gimalis ni ndirĩ ndanyua njohi. Atĩ ngorwo ndĩrakĩaragia itaramenya ũrĩa ndĩrauga. Ũngĩigua ngĩkwĩra nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩrauga. Ĩĩ. Ĩĩ.

nguga mũgĩe na ũtukũ mwega na nĩ ndĩmwendete mũno kuma gũkũ kwa Africa worship experience njuge ngai amũrathime ĩ njuge ngai amũrathime niĩ ndikoragwo na ũru na mũndũ na wanja wa mwaũra nĩ ũyũ ũguo by the way wanja nĩ mũrata wakwa mũno Alalalalalalalalalalala. ona reke hũrĩre wanja ndagĩko ĩmwe wanja mwaũra wanja wĩnjui kana wĩ handũ ingĩkũhũrĩra reke ngũhũrĩre my friend wanja